For the love of food, golden drop. Sarpedin.
OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M.
Immaġinaw post fejn it-tempji antiki twaqqfu bejn is-siġar ta' żebbuġ. Immaġinaw ukoll li jirnexxelek issib irdum abjad sabiħ nieżel f'baħar ikħal. U apparti minn hekk kull mixja mill-iktar sempliċi tieħdok lura fl-istorja. Illum sejrin inżuru post mimli xemx Siċiljana, stejjer antiki, pero fuq kollox wirt mill-isbaħ. Illum ħa morru Agrigento. Sqallija mimlija surpriżi. U hekk kif nitlaq minn Marina di Ragusa u naqbad insuq lejn in-naħa t'isfel tal-Punent, kollox jibda jsir aktar antik. Qegħdin insuq lejn waħda mid-destinazzjonijiet l-aktar ikoniċi tal-gżira Siċiljana, belt mibnija fuq għoljiet quddiem il-baħar, fejn iż-żmien ħalla l-aqwa stejjer tiegħu, bħallikieku kienu tifkiriet minn ħanut tas-souvenirs. Agrigento, li darba kienet magħrufa bħal Agragas, twaqqfet mill-Griegi aktar minn 2,500 sena ilu. Illum tinsab fuq il-kosta t'isfel ta' Sqallija, imdawra biż-żebbuġ, irdumijiet u leġġendi mnaqqxa fil-blat. Kemm jekk int delettant tal-istorja, qed tfittex il-veduti jew sempliċement tixtieq granita tajba b'veduta, din il-kantuniera tal-gżira toffrilek kollox. U iktar ma tersaq qrib, aktar tħoss li xi ħaġa epika qed tistenniek. Illum qiegħed Agrigento iż-żmien jidwi fuq din il-belt u l-istorja tirrifletti fuq kull kantuniera. Trid tempji storiċi hawnhekk issibhom. Veduti epiċi hawnhekk issibhom ukoll. Hawnhekk issib ukoll irdum abjad mill-isbaħ. Itik illużjoni li huwa xkuma u taħtu Baħar ikħal mill-isbaħ. Mela, ejjew miegħi ħalli nesploraw parir wieħed ilbsu żarbun komdu. Valle dei Tempi mhux sempliċiment park arkeoloġiku. La darba tkun qiegħed hawnhekk tħossok kważi kważi li tiġi trasportat lura fl-era Griega. Il-Griegi waslu hawnhekk fis-sena 580 qabel Kristu. U tajjeb li ngħidu li l-Griegi ma kinux nies modesti però kienu nies li jħobbu jimpressjonaw. Ladarba waslu hawnhekk riedu tempji kbar, allat impressjonanti u arkitettura li ttik messaġġ aħna qegħdin hawnhekk. Illum, aktar minn 2,500 sena wara, il-messaġġ għadu jinstema'. U jinstema' tajjeb. Il-belt antika ta' Agragas, issa Agrigento, twaqqfet mill-Griegi u saret waħda mill-iktar bliet b'saħħithom fil-Mediterran. L-orizzont tagħha ma kienx mimli torrijiet, imma tempji kolossali li jitilgħu mill-għoljiet. It-tempji, mifruxin fuq triq ta' żewġ kilometri, mimlija għelieqi, nekropoli u l-ispirti tal-allat. it-tempju ta' Erkule, it-tempju ta' Żeus, u t-tempju ta' Konkordja, li għadu wieqaf permanenti, huma ħolm Doriku li għelbu l-gwerer, terrimoti, u t-turisti. Kurżità? Hawnhekk jissejjaħ il-wied tat-tempji, imma fil-verità mhuwiex wied. Huwa irdum. Wieħed drammatiku. Antik ħafna, u matul it-triq, santwarji ddedikati lil Demetrea u Kore, Hipoġea, imnaqqxa fil-blat, u saħansitra Villa Arte Nouveau, għax Agrigento jemmen li ruħu mhix marbuta ma' perjodu wieħed. Dawn it-tempji imbnew fis-seklu 5 qabel Kristu. Is-siġar tal-madwar ħafna minnhom għadhom hawnhekk minn dak iż-żmien sal-lum. Inħares u nistagħġeb, u naħseb naqra fuq innifsi wkoll, kif jien laqqas biss jirnexxil inżomm pjan ta' ħajja għal ħamest ijiem. Mhijiex xi ħaġa ta' kuljum li fin-natura ssib taraġ li ġie kreat b'mod naturali mill-qawwa tar-riħ u l-baħar. Warajja Scala dei Turchi, kreata tul eluf ta' snin. La Scala dei Turchi tinsab ħmistax-il kilometru fil-punent ta' Agrigento. L-irdum abjad jieħu l-forma ta' taraġ naturali. L-isem ġie minħabba l-pirati Għarab. Dawn kienu jaħarbu hawn waqt il-maltemp. Illum tista' tgawdi l-veduta mill-punt panoramiku fit-triq jew tinżel sal-bajja b'mixja ta' għaxar minuti. U aħna llum hawnhekk. Għandna l-opportunità ingawdu dil-veduta impressjonanti u emmnuni hawnhekk għal ritratt perfett, is-selfie perfett, m'għandikx bżonn filters. Sissa xna momenti mill-isbaħ. Trasportajna ruħna lura fi żmien, morna lura fi storja antika.

U issa, il-gran finale, immaġina qiegħed hawnhekk f'dan it-tempju majestus u jkollok ix-xorti li tgawdi inżul ix-xemx.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express.
Trankwillità assoluta, aroma ta' żebbuġ, lews u ċitru fl-arja. Dan il-post faċli inqabblu ma' spa naturali. Moħbija fil-qalba tal-wied tat-tempji, il-ġnien ta' Kolimbetra hu teżor li ftit jafu bih. Ġenna mħaddra li tħossok daqslikieku dħalt l-Għeden. Madwar 2,500 sen ilu, it-tiran Teron bena sistema kumplessa ta' mini u ipoġew biex jipprovdi l-ilma għall-belt. Il-pixxina li ħolqu, imħaffra madwar is-sena 480 qabel Kristu minn ilsira Kartaġiniżi, saret post fejn l-għonja ta' Akragas kienu jqattgħu l-ħin u anki jiddevertu. Aktar 'il quddiem fiż-żmien Medjevali, iż-żona inbidlet fi ġnien fertili, grazzi għal dik l-istess sistema tal-ilma antika li għadha tintuża sal-lum. Mill-1999 'l hawn din iż-żona qed tinżamm bi mħabba kbira mill-Fundazzjoni Taljana għall-Ambjent u llum fiha aktar minn 300 speċi ta' pjanti Mediterranji, ċitru, pistaċċi, rummien, ħarrub, tut, ġewż u anke varjetajiet rari ta' lumi u larinġ. Post bħal dan jistiednek li tirtira mill-karriera u mix-xogħol tiegħek u ta' teħajtek għal-bidja. Kull raħal u belt Siċiljana għandha r-ritmu tagħha u hawnhekk f'Agrigento, Via Atenea huwa ċ-ċentru vibranti. Hawnhekk issib taħlita ta' ħwienet, kafeteriji u nies tal-lokal jissoċjalizzaw. Jekk dawn huma l-elementi li tfittex meta tivvjaġġa, għalik Agrigento jackpot. Via Atenea hija triq prinċipali ta' Agrigento, imma mhux biss għax-xiri, hija l-post fejn jiltaqgħu n-nies tal-lokal, fejn it-turisti jsibu l-imħabba fil-kannoli u fejn kull espresso jiżvolġi f'diskursata. Ħaġa waħda hija ċerta, fi Sqallija ma jeżisti l-ebda kafè ta' malajr. Ladarba tordna espresso, tgħid kelma jew tnejn u ħafna drabi anki tlieta, tixrob il-kafè tiegħek bil-mod u mbagħad ladarba tkun lest, bil-mod il-mod, tkompli l-ġurnata tiegħek. Grazie. Meta tidħol sewwa fil-belt ta' Agrigento, tissorprendi ruħek. Minn Via Atenea, joħorġu toroq dojoq u mogħdijiet imtellgħin li jwassluk għall-palazzi eleganti tas-seklu tmintax u dsatax b'gallariji tal-ħadid, u anke knejjes. Ma tistax titlef il-Katidral ta' San Gerlando, mibni fis-seklu ħdax, mimli teżori mhux mistennija, fosthom sakrofagu Ruman, saqaf tal-injam miżbugħ bil-kuluri, u iktar misterjuża tas-seklu sbatax, dik li tingħad, dik li hija kitba, mix-Xitan innifsu, b'simboli li ħadd ma fehem. U hemm ukoll il-knisja ta' Santa Marija dei Greki, mibnija fuq tempju Grieg tas-seklu 5 qabel Kristu. F'Agrigento l-istorja qed tinħeba quddiem għajnejk, kultant taħt saqajk stess. Għal ftit kuluri lokali moderni, żur Scalinata degli Artisti, taraġ mimli murali, poeżiji u madum miżbuħ. Kreattività li tinstigalek burdata tajba.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express.
minn barra knisja medjevali mill-isbaħ, pero la darba tidħol ġewwa taħt saqajk belt Griega antika, saf fuq saff. Santa Maria dei Greci hija mibnija direttament fuq tempju Grieg antik. Tista' tara l-kolonni oriġinali taħt l-art tal-ħġieġ. Arkeoloġija spiritwali. Il-knisja tinsab fl-aktar parti antika ta' Agrigento medjevali, Via di Santa Maria dei Greci. Inbniet fis-seklu tnax, iżda l-pedamenti tagħha jinsabu fuq il-fdalijiet ta' tempju Doriku tas-seklu ħamsa qabel Kristu, li forsi kien iddedikat lil Atinea, fl-Akropoli ta' Agragas. Iżżur din il-knisja u tmur lura 2,500 sena. Qabel tidħol, tgħaddi minn bitħa żgħira. Imbagħad bieb impressjonanti, Normanno Għarbi, mis-seklu tlettax. Ġewwa, il-ħġieġ jiffiltra dawl fuq l-irkejjen imqaxxra tal-ġebel antik. Dawn l-ispazji sagri jgħidulna l-istorja tal-ħafna ħajjiet ta' Agrigento. Il-ħajja Griega, Rumana, Medjevali, kollha jgħixu flimkien f'post wieħed mill-isbaħ. U dik kienet il-mawra tagħna f'Agrigento Belt li mhux biss irnexxiela tippreserva l-istorja b'mod mill-aqwa, però hija belt ħajja u mill-aktar vibranti. Waqt din il-mawra irnexxilna niskopru u naraw irdum abjad mill-isbaħ, rajna wkoll eh, tempji storiċi preservati mill-aqwa Rajna wkoll baħar ikħal, gawdejna espresso tajjeb kif ukoll skoprejna affarijiet misterjużi fdalijiet storiċi misterjużi taħt knisja. Pero Agrigento għandha ħafna u ħafna iktar x'toffri u min jaf jekk hux ser ikollna l-opportunità li nerġgħu nesploraw Agrigento. Issa it-tmiem mill-aqwa, tmiem perfett għal ġurnata mill-isbaħ li kellna. Atmosfera rilassanti u trankwilla hawnhekk f'Marina di Ragusa. Qabel ma nħallikom infakkarkom li grazzi għal Ragusa Express qegħdin intukom iċ-ċans li tiġu tgawdu Sqallija għandna kompetizzjoni ehm, waqt Knockabout Sicilia flimkien ma' Ragusa Express li qed tagħti ċ-ċans lil xi ħadd minnkom ta' kuljum jerbaħ biljett biex jiġi Sqallija. Xi trid tagħmel biex tipparteċipa? Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi fi Sqallija flimkien ma' Ragusa Express u kummenta bil-lokalità fejn dak ir-ritratt ġi mittieħed. Jekk ir-risposta tiegħek tkun tajba, tkun fiċ-ċans li inti tkun ir-rebbieħ. Qed nistenna r-risposti tagħkom. Aħna niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Sadanittant nixtieqlkom is-saħħa. Ciao!